Mansik pening ku mega. Nyadi semua kitai ke ditu jadi cherita kitai sawa asai selaku utai ke nadai retak pengal meriang cherita putau tusui sida tadi tanya manah mega mega. Nyadi baka kami ditu. Kami setika enda memerlu bukai ku enda nemu jalai pengawa ari kita Sungai Buloh ditu sigi ulih sukung laban kebuah deka sukung laban ari sida ti rumah ke diak nama Lumambang Ading enggau Lumambang Kubu bisi pengawa bisi datai aku sien enda sepit laban aku Kadi enggai nyigar ka tuai rumah kedit laban kebuah ke enggai nyigar ka iya laban enti aku bisi pengawa ti aku mesan ka iya iya enda kala enggai enda kala berat lempung jaku lempung burit ka bejalai jalai aku tu ulih malas budi amat aku teda ngereja pengawa. Tang aku tu tadi ulah muai ari, ulah limpang pengawa nema agi tu kitai tu sigi ulih gawa. Tang aku enda ngira nya laban aku tu ngira lah, ngira udah ke ulih nulung nyukung aku ngambi kitai sama ulih begulai. Ngerein pengawa ke bansa nya kitai enti orang mesan semua kitai ke ditu, semua ke ninga jaku. Nebara pesan anang ai enti kitai rancang. Tang ti kitai enda rancang, kitai enda tau nerusi ka ko Sentang mimpi ko Kelo Jai tusoi. Tang ti kitai te madah ri enggai nadai mimpi jai te madah ri enggai enggai rimpa nya jaku ti enggai nyebut. Anang nyebut jaku ti enggai rimpa ko tau Mayuh pengawa kebun aku ruh-ruh, kebun aku repa nya kebuah Kongoi Limbang. Enda tau sekali-kali jaku nya tang orang ke madah kitai nya besai pida tulung kitai, nulung gawa, nulung berapi, begulai, betemu enggau kaban kari ke jauh-jauh. Nyadi. Penemu ke bansa nya nya alai ti enda menua bansa tu. Kitai enda deh betemu enggau bala ari jauh, enggau ari Kuching, ari Sibu enggau lebih agi bala kitai ke besemak ditu. Laban enti kitai enda begulai bala mayuh Beketu kitai enda tulih kerunding pengendiri. Nyadi aku sehari kemari aku betemu enggau orang ke tetuai laban dia tu iya ari kami serumah. Nama enda betunga ke butul kami serumah sida ke nembiak enggai nunga orang ke tuai. Tang kami ke tuai tu tadi nama enda aku. Mai era penghulu, orang nyangka ira meri bisi butul di tunga dia nya baru nembiak ulih ke tunga. Tang nya alai sida nembiak nyentuk ke sehari tu enda ulih betemu enggau orang ke tuai. Lebuh orang nya enggai bejaku enda tulih penemu ba orang ke tuai betanya ke dosa ari mimpi baka ni ke chara ngibun enda nemu. Tiki ke bulung nadai nemu. Nema suah ke butul dia nya perlu kerudus angkat ke akak ka ngulu butul. Butul enda nemu bejaku kitai. Jalai nama enda lemambang nya enggau lemambang ading enggau ku petai nya laban kami aja tu udah mayuh sembahyang tang kami tu tadi ke tuai tu agi ngingat ke pengawa tuai. Kami tu enggai muai adat tuai. Aku sigi enda ulih endur pengawa sembahyang. Anang enda nyamai ati ke enda aku deh sembahyang au. Jalai aku sida bisi nanya aku sigi enda ulih sembahyang. Sembahyang je ila enda beku sembahyang laban aku tu enda tu tau nyamai ati sembahyang laban. Enda tu ti nyemaika enda nyebut laban kebuah ku enggai laban apai iya ku dau lumbung bini iya ku tadi nya bini iya ku suba enda dau lumbung tang ari lumbung tadi enda neka aku pendam ke gaga aku lumbung. Jaku sembahyang ti sapa ke meri makai beri ku ngena adat sembahyang da kesai sida. Teku beguna ke piring peda enda nyegau sida piring dia teku peda piring. Jalai aku tu minta ampun neg kita, kita ku udah sembahyang enggau kami kempi sembahyang aku tak tadi. Enda tentu ulih aku gaul sembahyang. Nadai pengawa ke bangsa nya. Anak aku sembahyang ke aku enda ke aku ngingat. Enggai enda meri apai aku makai. Enda bansa apai aku makai tadi enda makai dibilik, makai ditu. Nya aku enggai enda meri apai aku makai jarai. Kesebayaan enda baka kereja nya jalai ira bedau ke nulung kediri sekali agi pemeri besai terima kasih ngagai bala kategori tu jalai sapa bisi penusah bisi ti ka besan ke aku engka bisi ka beguna aku tu ukai lema mambang. Tang pegulu ke malam enggau pegulu ke hari muai pengawa aku segera datai ti aku dapat ti aku enda dapat bala iya enda dapat ti aku dapat aku segera enda datai laban aku ka betebu enggau orang ketuai ke aku bisi mimpi bisi burung aku ka agi ka betanya laban aku ti agi begunaka adat lama.